Wel, uh, Cadeirydd, uh, diolch yn fawr, uh, diolch yn galon am y croeso mor cynnes, a, ac mae'n braf i cael y cyfle i siarad gyda chi a heno am un o pwnciau pwysicaf a un genedl, sef uh, Gymraeg, a, a'r heriau a'r cyfleon sydd gyda ni, a yn y tasg eitha heriol ond pwysig o gyrraedd miliwn o siaradwyr a dwblu defnydd iaith a, yng Nghymru. Um, hoffwn i ddweud ar ddechrau'r sesiwn gymaint o fraint a pha mor Ddiddorol, mae wedi bod i fod yn Ysgrifennydd Cabinet dros y Gymraeg, ddim y tro gyntaf i fi cael y cyfle i wneud y gwaith a dwi wedi wneud e nawr ers mis Medi. Dwi'n lwcus wrth cwrs i cael y cyfle i weld pobl yn y maes, clywed oddi wrth i nhw be maen nhw'n wneud, ac un o'r pethau sy'n pwysig i ni a ac sydd ar ochr ni a yw y ffaith bod mwy a mwy o bobl dwi'n meddwl, mwy a mwy o bobl Cymru yn teimlo bod y Gymraeg yn perthyn iddi nhw. A dyna rhywbeth oedd Jeremy Miles yn ddweud bob tro oedd e'n siarad a dwi'n ddweud bob tro hefyd mae Cymraeg yn perthyn i ni gyd, y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg yn hyderus, y rhai sy'n dysgu'r Gymraeg, a'r rhai sy'n siarad ychydig eiriau yn unig. A dwi'n uh, ddweud, dos, does bron neb sy'n byw yng Nghymru sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg. A os maen nhw'n just yn ddweud Tredegar, maen nhw'n ddweud un gair yn Gymraeg. So, i fi mae'n just pwysig i adeiladu ar y ffaith mae bobl yn Gymraeg yn teimlo bod Cymraeg yn rhywbeth pwysig ac yn perthyn uh, iddyn nhw. A nawr, gan mai cyfarfod cyffredinol blynyddol yw hwn, a roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n defnyddio'r cyfle i drafod rai o'r materion allweddol sydd wedi bod ar yr agenda Llywodraeth Cymru dros y 20 mis diwetha. A dwi'n ymwneud heiddio uh, o'r ddechrau, a, a, a gall Hi'n deimlo ychydig bach fel rhestr siopa, a, ond mae llawer iawn i'w drafod, a, a dwi'n siŵr o orfod gadael llawer a, allan. Naw, a, pan wnes i ddechrau fy ngyrfa fel darlithydd prifysgol, flynyddoedd a, lawer yn ôl nawr, a, dywedwyd, o, wrthyf a dylwn i bob amser ddweud wrth fy nghynulleidfa beth dwi'n bwriadu ei drafod cyn cychwyn ar y daith honno, a felly yn dilyn y cyngor hwnnw byddaf yn dechrau heno gyda diweddariad ar Fil y Cymraeg ac Addysg Cymru. A bydda i'n dweud rhywbeth wedyn am bwysigrwydd technoleg i ddyfodol yr iaith, cyn grynhoi datblygiadau ym maes twristiaeth ac ail-gatrefi. Yna, a bydd taith fer i drafod beth sy'n digwydd gydag enwau lleol, a, a, ac fydd hwnna a, yn arwain, fe fyddwch chi'n falch o glywed, at fy mhwnc ola, sef adroddiad y Comisiwn Cymunedau Gymraeg. So, pump o pwnciau i trial a i drafod, a fel technoleg, ailcartrefi, enwau lleol ac adroddiad y Comisiwn Cymunedau Cymraeg. Uh, I ddechrau, uh, felly, gyda'r Bil y Gymraeg ac Addysg Cymru, bydd llawer ohonoch chi'n gwybod bod y bil pellach yng nghyfnod 3 craffu'r Senedd, a gafodd gyfres o gwelliannau gan y Llywodraeth a gyflwyno yng nghyfnod dau o flaen y Pwyllgor er, er mwyn cryfhau'r bil mewn meysydd penodol. A roeddw, roeddwn i hefyd yn gallu cefnogi gwelliannau a gafodd ei gynnig gan eraill. ac ni'n uh, dal i cydweithio gyda'r aelodau o pleidiau uh, eraill i paratoi am cyfnod tri ble allwn ni wneud fwy da gilydd. A mae hwnna'n pwysig i fi, fel wedais i, a mae rhan fwyaf o bobl sy'n byw yn Cymru yn cefnogi yr iaith, a dwi eisiau cadw y cefnogaeth am y bil yn drawsbleidiol, a ni'n gweithio eitha' galed gyda'r pobl eraill yn pleidiau eraill, a i wneud hynny, Uh, achos y pwrpas y bil yn un pwysig dros ben uh, i ni, a fe ni'n gwybod mae'r Cymraeg wedi bod yn rhan orfodol o'r cwricwlwm ers y 90au, a datblygu addysg gyfrwng y Gymraeg ers drons hanner ganrif. Mae'r cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg wedi ei gyflwyno mewn ddeddfwriaeth ers 2013. Mae trochi hwyr wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwetha', gyda phob sir nawr yn darparu trochi hwyr erbyn hyn, a chyfle i blant gael eu addysg yn Gymraeg na fyddai wedi bod yn bosib cyn hynny. Y Bil yma yw'r cam naturiol nesaf yn natblygiad y Gymraeg mewn addysg, i gyflwyno newidiadau strwythurol yn y tymor canolig a'r tymor hir. a bydd camau pellach wrth cwrs i'w gymryd ar ôl y Bil hwn, a fel sicrhau adnoddau effeithiol a chynyddu capasiti'r gweithlu mewn modd gynaladwy. Ac prif nod y Bil yw galluogi pob disgybl i ddod yn ddefnyddwyr Cymraeg annibynnol a hyderus erbyn iddynt gyrraedd diwedd oedran ysgol gorfodol. A ni'n gwybod dydy hwnna ddim yn digwydd ar hyn o bryd. Mae'r Gymraeg wedi bod yn orfodol yn yn ysgolion am degawdau, ond dydy ni ddim wedi llwyddo yn ysgolion ble mae pobl yn cael ei addysg trwy gyfrwng Saesneg i troi bobl mas sy'n fodlon i defnyddio'r Cymraeg, sy'n fwynhau defnyddio Cymraeg ac yn gallu weld y pwysigrwydd iddyn nhw i cael y posibiliadau i defnyddio'r iaith. So, a fe fydd hyn i gyd a mwy yn cael ei drafod pan fydd y bil yn dychweld i lawr y Senedd, a bydd hwnna'n mynd i digwydd nawr ar ôl y Pasg. A fel wedais i, fy nod bryd hynny fydd i weld yn pasio drwy'r Senedd gyda chefnogaeth drawsbleidiol gwirioneddol. So mae lot o waith a i wneud, a ni'n dal i wneud e nawr. Bydd swyddogion, dwi'n siŵr, yn gweithio yn ystod y Pasg i paratoi popeth i gryfhau y bil, ble ni'n gallu wneud hynny, ac i weld y bil yn pasio ar ôl y Pasg. So dyna'r pwnc gyntaf uh, i fi ac uh, i symud nawr i'r yr ail, dwi am droi at bwysigrwydd technoleg i siapio dyfodol yr iaith. A mae dechnoleg yn cynnig posibilrwydd enfawr, dwi'n meddwl, ar gyfer y Gymraeg. A o'r Cyfryngau cymdeithasol i'r byd digidol, Mae gan y Gymraeg fwy o bresenoldeb nawr nag erioed. Gyda gwell cyfleoedd ar gyfer cynnwys Cymraeg ar lwyfannau fel YouTube YouTube a Spotify, mae gyda ni gyfle i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn lleol ac yn ryngwladol. A mae'r atebion digidol a chymdeithasol yn cynnig cyfle i greu cymunedau Cymraeg cryf ar-lein, lle gall pobl ddysgu, ymarfer a ddefnyddio'r iaith. Mae'r technolegau fel apiau ac offer ar-lein hefyd yn galluogi dysgu Gymraeg i fod yn fwy hygrych i bobl o bob oed. Nawr, roiais i datganiad ysgrifenedig o flaen y Senedd nôl yn mis Ionawr, ac oedd y datganiad yn rhoi lot fwy o manylion am y gwaith ni'n wneud gyda cwmnïau, cwmnïau rhyngwladol, i perswadio nhw i wneud fwy i helpu ni trwy'r defnydd y Gymraeg, yn enwedig mewn bywydau pobl ifanc sy'n defnyddio technolegol bob dydd yn y bywydau uh, nhw, ac uh, roiais uh, i, well, uh, roiais i wybodaeth i'r aelodau'r Senedd i cadarnhau unrhyw arian ni'n buddsoddi fel llywodraeth Ni'n defnyddio'r arian i creu adnoddau sydd ar gael rhad ac am ddim i unrhyw berson sy'n byw yng Nghymru, neu unrhyw berson, be bynnag maen nhw'n byw, sy'n eisiau defnyddio'r posibiliadau technolegol i gryfhau be maen nhw'n gallu wneud a trwy gyfrwng Gymraeg neu pethau maen nhw'n gallu wneud gyda'r bobl uh, eraill. So, achos does dim lot o amser da fi, dwi ddim yn mynd i wneud uh, ddweud fwy ar ochr dechnoleg, ond pan ni'n siarad am y dyfodol, i ffindio'r ffyrdd i defnyddio'r technoleg i helpu ni i hybu y Gymraeg, mae hwnna, dwi'n meddwl, yn mynd i fod fwy a fwy a pwysig i ni. So, a mae ni, ni wedi gwneud y bil, a ni wedi gwneud technoleg yn nawr, a felly at fy trydydd pwnc heno, sef twristiaeth ac effaith ail gartrefi. A, wel, rydyn ni yng yng Nghymru, ni'n genedl croesaw'r gar, a rydyn ni isie aros felly, a mae twristiaeth yn ddiwydiant pwysig, a ond mae gormod o lety gwyliau ac ail cartrefi sy'n wag am ran helaeth o'r flwyddyn yn gallu bod yn niweidiol. o ran sicrhau cymunedau iach a bywiog. Mae hyn yn gallu achosi prisiau tai uwch hefyd wrth cwrs, sy'n golygu bod y poblogaeth leol yn cael eu prisio allan o'r farchnad, a methu byw adra. Mae hynny'n fater o gyfiawnder cymdeithasol ac mae'n bryder i ganolydwyaidd. y Gymraeg. A nawr oeddwn ni fel Llywodraeth yn awyddus i wneud rhywbeth o ran lleddfu'r pwysau ar gymunedau lle mae yna nifer fawr o ail gatrefi. A dwi'n falch iawn o'r gwaith mae'r Llywodraeth wedi ei wneud yn y maes uh, yma ac wedi cyflawni llawer mewn amser byr. Ond jyst i fod yn glir yn personol, dwi'n siŵr y camau ni wedi wneud yn barod a mae fwy i ddod, mae hwnna'n wedi bod yn posibl achos ni wedi cyd-weithio gyda'r plaid arall yn y Senedd i trial i wneud y gwaith radical fel ni wedi wneud yn y maes hwn dwi ddim yn meddwl mae un plaid ar ei ben ei hun yn gallu wneud y gwaith anodd na. So popeth ni wedi wneud yn y maes ail cartrefi a twristiaeth, ni wedi wneud achos oedd popeth yn y cydsyniad cydweithredol rhwng Llafur a Phlaid Cymru yy yn y Senedd. Nawr, dydy yr yy dydy hwnna ddim yn parhau at heddi, ond jyst i weud hefyd yn personol, i fi, i cydweithio gyda bobl eraill pan mae pethau pwysig chi'n gallu ei wneud â gilydd, mae hwnna'n dangos cryfder y Senedd. Ni'n just, ni ddim yn gwneud e just achos does dim mwyafrif da ni. Ni ddim yn gwneud e achos ni wedi ffeili a, i wneud e ar ein bennau hunan. Ni'n wneud e, yn fy marn i, achos mae'n dangos i bobl yng Nghymru ni'n gallu wneud pethau, pethau eitha anodd a radical, pan ni'n cyd-weithio. So popeth dwi'n mynd i'n ddweud uh, nawr am y gwaith ni wedi wneud yn y maes, a ni wedi wneud e achos ni'n wedi cael y cryfder trwy cyd-weithio. So dyna tri, dyma uh, i ddod. A rydyn ni wedi ymestyn y pwerau i awdurdodau lleol, godi premiwm y dreth cyngor i 3 i 300 y cant ar ail gatrefi ac hefyd ar thai gwag. Rydyn ni uh, wedi newid y reolau o gwmpas llety gwyliau tymor byr fel bod perchnogion yn gwneud cyfraniad teg i'w cymunedau nhw, ac rydyn ni wedi rhoi pŵer i awdurdodau cynllunio lleol i'w wneud yn ofynnol i gael caniatâd cynllunio er mwyn newid defnydd angerdd o fod yn breswylfa i lety gwyliau neu ail gartrefi. Nawr, yn y maes hwn, does dim un beth sy'n mynd i creu y newid ni'n eisiau weld. A, a ffordd i wneud e yw i cael pecyn o pethau, pan chi'n tynnu y pecyn dy gilydd, bydd y pecyn yn effeithiol. So dyna tri beth ni wedi wneud yn barod, ond mae pethau eraill ni wedi wneud yn barod a hefyd. A mae bil o flaen y Senedd a hyn o bryd sy'n mynd i creu rhestr o bob math o llety ble mae pobl yn ymweld ac ar ben y rhestr y gobaith yw i cael ail bil yn yr hydref sy'n mynd i wneud fwy i codi safonau o'r uh, llety uh, yn y maes twristiaeth. So, dwi'n meddwl, achos trwy wneud hynny, wrth cwrs, uh, ni'n gallu reoli nifer yr ail cartrefi a chartrefi gwyliau mewn cymuned. mewn cymunedau ble ni'n eisiau warchod y Gymraeg, a ble ni'n eisiau warchod y ffaith mae bobl yn eisiau defnyddio Cymraeg bob dydd ac yn pob peth a mae nhw'n wneud. So, y trydydd beth dwi wedi bod yn sôn amdano, dwi'n meddwl mae hwnna wedi bod yn, yn rhywbeth pwysig dros ben yn ystod tymor hon o'r y Senedd. Ac mae Cymru'n arwain ar y maes hwn. You know, ni'n cael lot o diddordeb mewn gyda'r pobl yn Cernyw, a, er enghraifft, a gyda'r bobl yn Lloegr sy'n dioddau o'r yr un peth o ail catrefi, a maen nhw'n eisiau dysgu o beth ni wedi wneud yma yn Cymru, a, a dwi'n falch iawn o hyn sydd wedi cael ei gyflawni. A nawr, un o'r pethau sy'n denu ymwelwyr i Gymru yw gwybod ai bod nhw'n dod i rywle gyda'i hanes a'i diwylliant a'i hun. A, ac yn y cyd-destun hwnnw, dwi'n gwybod a bod y pwnc nesaf dwi'n mynd uh, i siarad amdano, a mae'r pwnc a bod enwau tai, busnesau, llynnoedd a mynnoedd yn effeithio ar naws ardal a bod pobl yn naturiol yn poeni a, am hyn. A, a dyna pam rydyn ni wedi ymrwymo i wneud popeth y gallwn ni i warchod a hyrwyddo enwau lleoedd Cymraeg fel bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau ein diwylliant, ein hanes a'n iaith ni. A rydyn ni'n gweithio gyda bob math o bartneriaid ar y gwaith hwn, gan cynnwys Cadw, Comisiwn Brenhinol Heb Henebion Cymru a'r Awdurdodau Lleol a'r parciau cenedlaethol. Nawr, dwi'n gwybod mae llawer o bobl wedi ofyn i ni wneud ragor, a dwi'n fodlon iawn ystyried hyn ar ôl pwyso ar mesur canfyddiadau'r adroddiad ymchwil a fydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan iawn. A, a mae'r mae pwnc hwn yn, uh, yn uh, hefyd wedi dod mas o'r cytundeb rhwng y Llywodraeth a Phaid Cymru, a ni'n dal i trafod uh, da gilydd am y gwaith ni'n wedi um, weld yn barod, ble mae bwlchau yn yr ymchwil, ble allwn ni defnyddio technoleg, er enghraifft, i helpu ni i wneud fwy, a bydd fwy 'da ni i wneud yn ystod y flwyddyn ola' o'r Senedd. So, a efallai mai fy mhwnc ola' heno, A dwi'n mynd i troi at fy mhwnc ola ac y pwnc uh, sydd wedi cael y sylw mwyaf yn ystod y uh, 20 mis uh, diwethaf. Uh, cyhoeddoedd uh, Comisiwn Cymunedau Cymraeg a'i adroddiad gyntaf yn yr Eisteddfod y mis awst uh, a llynedd. Uh, mae grymuso cymunedau uh, yn agos iawn at fy nghalon i ac i'r aelodau eraill y Cabinet yma yn y Senedd, a dwi mor falch, er enghraifft, o'r brosiect perthyn, achos dwi wedi cael y cyfle i weld pethau mae perthyn wedi wneud yn barod a clywed oddi wrth bobl sy'n gweithio mor galed yn y prosiect, mae dros hanner cant o grwpiau cymunedol wedi derbyn grant trwy y prosiect perthyn, a roeddwn i'n mor falch i glywed y cyhoeddiad am y prosiect yn Abersoch, er enghraifft, sydd wedi derbyn grant perthyn i ddechrau'r gwaith o droi'r hen ysgol, sydd wedi gorfod cau ac oedd hwnna'n eitha' adl- yym Oedd lot o bobl gyda a yn becso am hwnna dwi'n gwybod. Yy ond yy a nawr yy yn ganolfan gymunedol newydd yn gallu cael ei greu trwy'r perthyn gyda'r Gymraeg yn ganolog yy iddi. Mae llu o brojectau arloesol ar draws Cymru, a, a dwi wedi cael y fraint, fel wedais i, o weld uh, y rai a wedi gweld cymaint o wahaniaeth mae'r grant yma wedi ei wneud i gymunedau. A dwi'n awyddus i barhau'r sgwrs gyda cwmpas hefyd sy'n sefyll tu ôl perthyn i weld sut allwn ni gefnogi'r mentrau pwysig yma i'r tymor canolig a hir. Wel, gan fod y mathau hyn o brojectau a gweithgareddau yn rhan annatod o galon cymuned lleol, dyma'r union fath o gymunedau caiff eu hystyried gan y Comisiwn. Dwi wedi cyrraedd a cwrdd â Doctor Simon Brooks yn ddiweddar i glywed am waith y Comisiwn, y Comisiwn Gymunedau Cymraeg, a dwi'n falch, dwi'n falch fod Simon wedi derbyn y gwaith o gadeirio'r ddau gomisiwn, ac i aelodau'r Comisiwn am gytuno i'w cefnogi. Mae'r Comisiwn wedi edrych ar y heriau sy'n wynebu cymunedau Cymraeg yn sgil cyhoeddi canlyniadau'r cyfrifiad. Mae'r adroddiad Grymuso Cymunedau, Cryfhau'r Gymraeg a'n Waith Cynllunio pwysfawr a manwl sy'n dadansoddi'r canlyniadau hynny, gan ddangos beth yw realiti ein cymunedau Cymraeg a yw a ni a Cymraeg ni heddiw. A mae'r argymhellion yn bontio meysydd polisi o addysg i'r economi, a trwy edrych ar y meysydd hyn gyda'n gilydd, a gyda'n gilydd, a rydyn ni eisiau datblygu atebion sy'n trin y heriau sy'n wynebu ein cymunedau Cymraeg yn ei gyfanrwydd. A fel wedes i, gafodd y droddiad gynta a a'i gyhoeddi yn mis Awst yn yr Eisteddfod, a mae'r adroddiad yn edrych ar bob math o feysydd polisi sy'n hollol bwysig er mwyn i'r Gymraeg ffynnu mewn ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd a uwch. A, ac wrth gwrs dwi'n diolchgar i Comisiwn a dwi'n croesawu a, ar a, adroddiad. Rydyn ni hefyd yn falch o weld a'i hadroddiad diweddar ar faes cynllunio gwlad a thref. a rydyn ni'n edrych ar yr adroddiadau ac ar yr argymhellion ar hyn o bryd a byddwn yn ymateb yn ystod Eisteddfod yr Urdd, Bro Dur a Môr yn mis a mai. Wel, a mae Cymraeg ugain 50 yn weld cynnydd nid yn unig yn y niferoedd sy'n siarad Cymraeg, ond hefyd ddyblu'r defnyddio dyddiol ohoni. A bydd yn anodd cynnyddu defnydd dyddiol o'r Gymraeg heb sefydlogi'r iaith yn ei chadarnleoedd traddodiadol. A mae'r cynsyniad o sefydlu ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch um, yn un pwysig uh, anwaith uh, y Comisiwn, a ni'n dal i siarad yn fewnol a gyda bobl uh, eraill am sut allwn ni am ddefnyddio y syniad 'na yn ymarferol, a mae'r trafodaethau 'na yn parhau i mynd uh, ymlaen. Uh, yn y cyfanser, mae Comisiwn wedi dechrau ar ail gam a'i waith gyda'i aelodau newydd, Bydd yn ystyried dyfodol y Gymraeg fel iaith cymunedol mewn ardaloedd, ardaloedd eraill o Gymru a thu hwnt. A dwi'n edrych ymlaen wrth gwrs at glywed mwy am hynny wrth uh, i'r gwaith fynd yn ei flaen. A nawr, A dwi wedi dod at y ddiwedd fy nhaith drwy brif ddatblygiadau flwyddyn diwethaf, heb sôn am y cynnydd mewn cyllid yr ydyn ni wedi gallu ei ddarparu i sefydliadau hanfodol fel Mudiad Meithrin, y Mentrau Iaith, ar Goleg Cymraeg Cenedlaethol, a dw i ddim chwaith wedi sôn am y gwaith sy'n digwydd i gynyddu'r defnydd o Gymraeg o fewn Llywodraeth uh, Cymru, a dydw i ddim wedi sôn uh, am y penderfyniad diwedd ddiweddar iawn i wneud tair set o reoliadau ar ochr y safonau. So mae lot o bethau dwi ddim wedi cael, cael y cyfle i siarad amdano a heno. A, ond a, o'r hyn dwi wedi llwyddo i sôn amdano fe, gobeithio y byddwch yn cytuno, er bod yn heriau o gyrraedd miliwn o siaradwyr a dyblu defnydd iaith yn amlwg, mae'n glir bod llawer o llwyddiannau a nifer o gyfleoedd o'n blaenau. Mae'n rhaid i ni barhau i greu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith bob dydd yn yn y byd, yn addysg a a yn y gweithlu a ac thu hwnt, i sicrhau bod y Gymraeg yn ran o'r byd digidol ac i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei gwerthfawrogi fel iaith sy'n cysylltu pobl â'i gilydd. Drwy gydweithio fel yna ac edrych ar y gyfleon y mae dyfodol yn ei gynnig, mae'n bosib i ni sicrhau dyfodol disglair i'r Gymraeg, gan cynyddu'r nifer o siaradwyr a'r

ac yn gobeithio y cewch chi gefnogaeth i wireddu y'ch dyheada', yn enwedig pan ni 'di clywed ryw si heno, ac yn siomedig o hynny, fod y Prif Weinidog presennol ddim am weithredu ar y Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn y Senedd yma. Gobeithio gallwch chi ddylanwadu yn y cyfeiriad yna a cheisio cael rhywbeth